Biss, din mhix l-unika kitba tiegħu. It-tim tagħna ltaqa' ma' Bernard Micallef f'tentattiv sabiex japprezza lil Vassallo aħjar. Wieħed mit-tliet ġeneri ta' Vassallo huwa l-ħrejjef umoristiċi, versi ċajtiera li jgħidu, jirrakkontaw storja qasira, ħafna drabi b'annimali allegoriċi, pereżempju waħda minnhom hija Il-Burqax u l-għarusa li jintaqgħu f'Għar id-Dud u li huma żewġ ħutiet kif nafu tal-ibħra Maltin. Li hu interessanti f'daw il-versi huwa l-iskop pedagoġiku ta' Vassallo, il-letteratura għalih kienet mezz edukattiv u dawn il-ħrejjef f'rakkont qasir ħelu jaqbdu żewġ tipi Maltin, pereżempju fil-każ tal-Burqax u l-għarusa, F'Għar id-Dud jaqbdu l-klassi li tipprova tidher ogħla milli hi, l-għarusa, għaliex għax hija ħutha li tgħum ftit 'il fuq mill-burqax, u l-burqax, il-bniedem li ġej minn klassi iktar baxxa imma li, f'din il-ħrafa, jipprova jeleva lilu nnifsu billi jistaqsi lill-għarusa meta se tiżżewweġ għax hi għarusa allura hemm paronomasia logħob bil-kliem fuq il-kelma għarusa, imma il-ħrejjef hekk jaħdmu. Jien naħseb illi Vassallo f'dan il-ġeneru irnexxielu mhux biss jaqbad il-karattru Malti, imma jaqbad ukoll il-lingwaġġ tal-karattru Malti tal-perjodu tiegħu. Għaliex? Il għaliex jibda jimita f'dawn iż-żewġ ħutiet jitkellmu ma' xulxin. Il-Burqax jgħidilha Kif inti, meta se tiżżewweġ, ma jinteressanix għax jiena kurjuż, sempliċement biex inkun naf. U l-għarusa, il-ħutha, l-għarusa ma ttiħx wiċċ u tibda kważi tgħajru, tgħidlu inti l-ħin kollu tistaqsi, moħħok illi tkun taf x'qed jagħmel dan, x'qed tagħmel din. Din hija imġiba. tas-soċjetà ta' żmien Vassallo. Il-ġeneru l-ieħor ta' Vassallo huwa l-lirika, poeżija li tittratta l-kundizzjoni umana, ġeneralment il-kundizzjoni patetika, u f'dit tip ta' poeżija, bil-kontra ta' dak li jagħmel fil-ħrejjef iversifikati, Vassallo jagħti xbigħat li jġagħluk titħassar lill-bniedem bħala ħlejqa mortali, ħlejqa li tagħmel x'tagħmel taf li qiegħda tinbidel kontinwament, qiegħda tikber u li ż-żmien minn fuqha għaddej. Waħda mill-isbaħ poeżiji f'dan il-ġeneru hija Iż-Żurija. Ħafna Maltin jafu l-bidu ta' ta' din il-poeżija, O żmien ħelu kif għaddejtli, Żmien ta' meta kont bla ħtija, It-tifkira biss ħallejtli, Biex il-għira nħoss għalik. Imma anki f'dawn l-erba' versi, wieħed jinnota teknika verament straordinarja. Il-poeta qed jindirizza liż-żmien bħallikieku ż-żmien huwa persuna kattiva. Iż-żmien huwa ppersonifikat. Barra minn hekk, f'dil-poeżija lejn lejn tmiemha, iż-żmien jiġi ppreżentat bħala dan il-ħalliel illi jiġi bis-serqa u joħodlok ħajtek anki waqt illi qed tifraħ biha u qed tgħixha. U forsi l-iktar mument kommoventi fil-poeżija Qed ngħid dan il għaliex is-sentiment huwa l-appell ewlieni ta' dawn il-poeżija. L-iktar mument interessanti fil-poeżija huwa l-għarfien ironiku li aħna nagħrfu l-hena taż-żgħożija u tal-żurija meta jkunu għaddew. Bil-implikazzjoni li Vassallo jagħmilha kemm-il darba fil-poeżiji tiegħu li l-hena tagħrfu biss wara li jkun spiċċa. Il-ġeneru l-ieħor ta' Vassallo huwa l-poeżija epika. Jiġuna f'moħħna naturalment il-ġiven Tork, Mannarino, Bidu Malta u Ġensa, tifħira lil Malta li għamlet żmien kważi kważi taqdi l-funzjoni ta' innu nazzjonali. Dawn il-poeżiji kienu imnebbħa wkoll mill-interess storiku ta' Vassallo, però mill-ġdid għandhom teknika li tiddistingwihom kemm mill-istorja kif ukoll mill-ġeneri l-oħrajn. Per eżempju, Vassallo fil-poeżija Mannarino jiddramatizza l-figuri storiċi, jiġifieri jippreżentahom, bid-diskors tagħhom iktar milli b'rakkont tiegħu, u allura l-poeżija tinħass qisha qed tiġi drammatizzata, qisha qed tittella' fuq palk, dak il-ħin waqt il-qari tagħha. Huwa interessanti wkoll dal-istil il għaliex il-mument storiku jagħmlu attwali. jiġifieri waqt il-qari, idaħħal lill-qarrej fil-kuntest, fil-ġrajja, fl-imġiba, fil-ċirkustanzi kollha tal-mument storiku. L-armla. Bil-hemm, bil-biki, id-dinja wisq mimlija. Għodwa ma tisbaħ li ma jibki ħadd, kif koljum nara jien u drabi fija. Daqqa dak, daqqa dak, iżda kolħadd kellu, għandu jew jkollu iweġġa' qalbu. U ħadd ma jgħid, ma bkejt, ma nibki qatt. Min dak lemm, min dak l-uġigħ isallbu. Hieni min jista' fis jeħles min hemmu. u fih ma jibqa' sakemm wisq jgħallbu. Fost l-akbar wiġgħa l-qalb li nistgħu nsemmu, jien nara meta r-raġel titlef mara. Li kienet biss titgħajjex b'għarqu u demmu. Dit-telfa hi wisq, li minnha jiġi wara u ħaġa triegħed. Omm fqira, miskina, fuq uliedha